Hudaý bilen oturyşasyň gelýän bolsa, Allaň huzuryna girjek bolsaň, Hudaýyň dostlary bilen oturyş diýipdir. Hudaýyň dostlary kim bolýar? Hudaýyň dostlary giňräkden açyklansa, daşy-da, içi-de Allah Taalaň buýrugy bilen owadanlykly Daşy-da, içi-de Hudaýyň barmy diýen zadyndan daşa düşüwli, Hudaýyň dosty diýeli. Şu adamlar, şo jürek adamlaryň kepleri-de derman, oturyşmagy-da derman, mähebbetleri-de derman, nazarlary-da derman, haýyr-dogalary-da dermandyr. Öwlüýa diýdigi, Hudaýyň dostlary diýdigi, Daşy-da Allaň buýrugy bilen owadanlykly, içi-de Allaň yşky bilen owadanlykly, içinde bahylçylyk, tekepbirlik, hesadet, biriniň aýagyndan asylmak, birine zerer ýetirmek, bir amanata hyýanat edeýin diýýän bernamalar içinden aýlanmaýan adamlar

Bu pygamberleň janişinleri, hak warisleri kyýamata çenli bolup durmaly. Bir zorly pir hemmäňiz tanaýaňyz bir murşid rabbani kamil mükemmel öwlüýa adam Adamlaň içinde ýüz gören jennet görmez diýip ýüz görmäni öz zamanynda ynsanlary terbiýet beren bir beýik aryf, beýik Allany tanaýan taryhlarda Sultanyl Aryfin lakaby alan Ymam Agzam Ebu Henifeden elli ýyl soňram ýaşap gezen Ymam Agzam Ebu Henifäň şägirtlerinden ylmy alan we şägirtleriniň şägirtlerinden ylmy alan Hanafi mezhep bolup ýören Sultan Baýezidi Bestamydan sorapdyrlar.

Eden işlerinden ynsanlar terbiýet beren ýagdaýyna görä birini höküm edilýär, birini ýogsa edasy öwmek dogry däl. Bir tamam taryh, tamam ummaty islamy ýaňky aýdanym şeý diýip aýdýar. Emma Magzamdan 50 ýyl soňra dagy ýaşan bir beýik öwliýa adamlaň biri Sultan Baýezid Bestami. Abu Hanifäň şägirtlerinden ylm alypdyr. Şägirtleriniň-de şägirtlerinden ylmy alan adam. Şondan sorapdyrlar, sen näçe ýaşyňda diýip. Sorulýar-da ýaş biri-birinden. Agam sen näçe ýaşyňda, ussat sen näçe ýaşyňda, şägirt sen näçe ýaşyňda diýip. Ol aýdypdyr, men 4 ýaşymda diýipdir. Oňa bärki adam Uy näçe boldy? 4 ýaşyňda diýen sen bir ulkan adam diýipdir. Onda Sultan Bayezid Bastami bir pirlik jogap beripdir. Bir derman jogap beripdir. Olar tamam Allah köklediginden näme kepleseli adamlara ders bolsun, terbiyet bolsun diýip kepleýänmişler-de. Ezafa paçawlap oturmaýan adamlar da ola. Pikriň içinde we zikriň içinde bolansaň, lukmalarda halal bolansaň, niýetleri de salym bolansaň, pikirleri, pälleri de salym bolansaň, Allah olaň agzyna derman kepleri berýänmiş. Näçe ýaşyňda diýlenlerine aýdypdyr, men 4 ýaşymda diýipdir. Hum näjire sen 4 ýaş diýen, 4 ýaş oglanjyk bolýa. Onda men dört ýyl bäri Allaň mähebbetinde ýaşap ben, dört ýyl bäri Hudaý näme, din näme, şerigat näme bilip ben, ondan aňyrsyny öz ömrümden hesap etmeýän diýipdir. Men ömrüm dört ýyl şu mahal diýipdir. Aňyrsyny öz ömrümden hesap etmeýän men diýipdir. Ynsan özi bilen Allaň arasynda irtibat bolmasa, hakganna, ynsafanna adam ömrüni geçenini pikir etip görse, her jirek hoş geçiren bolsun, üç-dört hepde mundan ozal gürrüň geçendir. Her jiri gülüşen bolsun, her tüýsli hoş geçiren bolsun, geçenden soňam hiç zatdyr. Geçenden soňram şu geçen gününi pikir etip görsün, aman şu gün, düýn, geçen hepde gülüşipdir haram hilinden diýeýla. Şu geçipdir, indi eýni äpberilen kagyz ýalyla şoň ömri. Des kagyz-da däl, desbal kagyzy. Sübürilip äpberilipdir, tamam bolupdyr. Men ömrüm dört, dört ýyl bäri Allaň yşkynda, mähebbetinde, şeriatyň içinde ýaşapdym. Gadymdan jeditden sorag etipdirler. Hudaýyň yşkyna girmäň ýoly näme diýip. Allaň mähebbetine girmek gysgaja pirleň arasynda geçýän gürrüň şi, Keýfel wusul ila Hazretillahi Azza we Jelle. Keýfel wusul ile huzurillahi azze we jelle. Allaň huzuryna girjek bolsaň ýol näme? Hudaýyň dostlary jogap beripdirler, Iň aňsat ýoly, iň ýakyn ýoly. Iň zähmetsiz ýoly, ýaňky ýol, Hudaýyň dostlary bilen oturyşmak. Allaň dostlary bilen oturyşmak. Içi-daşy arassa adamlar bilen oturyşmak. Oturyşman ýöne görüp galsaň-da peýda alarsyň. Ýöne görüp galsaň-da, özüne görä sen boş galmarsyň.

Men özüm saýtlaň içinde men anwaý men saýtlardan habarym ba hemme barnamalardan habarym ba men özüm okyýan men öz mutalaam kän özüne görä haýyr görer ýöne elli ýyllap okypdyr majallalar okypdyr kitaplar okypdyr saýtlaň içinde mişdik bir gapdyr logaýsyn bir gezek bir jelesi allaň dostunyň ýanynda otursyn özi biler öňki ömür boş geçiripdir